Romo bedo ni peko mo ma in idonyo nyo iwot iye ma wii pe wil iye i lok me muzik. Ma en ma dong otime marac loyo dong, ma dong peko mere iwot iye marac loyo i lok me muzik ma wii pe wil iye. Ya, abedo ka wot twon bor piny, inongo apuk odiko aa ki Naguru Hills acito ka tic wa i Ntinda Industrial Area ka ma atiyo tic matek, tic me tingo yec i faktori ma kilwongo ni Britannia Allied Industry. Yeah so atiyo cak ki cawa uh, actually apuk ca apar aryo atyeko tic cawa acel me otyeno then otyeno en onongo myero awot ki tyena acit wa cigowa road ntinda ka ma studio pa the late lomix uh, rest in peace onongo tye iye ka ma acako goyo wer ki iye so there was one day ma an aa mere en otyeno enoni angwec acito i studio atiyo ol adada

But taxis are very in gene but you know ni in times of uh, in, in term of time gene management ka itiyo ki boda dok eh, i o yot so agoyo ngwec matek uh, i one boda aculo boda boda na aciroko wa mutungo twins pub ao i dog gate aculo ciling alip abic ao uh, bot dj amiyo ciling alip abic gupenya o then wek mc bene oco niya olwonga aculo alip abic Che alip abic was a, was a lot of money around 2007. Yeah, for someone who is uh, you know a Just young coming into the system. coming into the system, itiyo tiyo tic malit ma be pe giculi ma maber ento you have the passion for music. Yeah, so ma dong an acula alip abic cako i dog gate, dok acula alip abic bot DJ, dok acula alip abic bot MC, ka ayito bodana bene myero dok acula dok cen. Kilwonga awero nucu we.

pien DJ nongo pe obiye loading wer. Now, ka DJ loading wer, MC nongo bene pe obiye lwonga doki. So, myero acul gi weng. Ya, so aculo an then kilwonga nu awero wer nucu werna ma iya pe obedo yom. Iya owang, it has gone into the record of my history. Mi gene mi music journey. Ya an ya an I believe uh, luwer luwota mapol gu relating to such kind of uh, unjust act ma tye i industry ma kombedi cani oyelo luwer mapol adada pien ni in nongo itye ki wer maber ento ka in pe kingeyi onyo in pe icito iyabo yoni ki agwiling moni enoni uh, ci in pe gibingeyi matwala pien pe gibimiyi platform and platform is very important wek dano ongeyi is so key

Werni me ma dong imaro loyo? Wer ma dong amaro loyo pud peya awoto woko tye albam ma albam ma mega kilwongo ni am the city, am the city is an album ma tye ki wer apar aryo iye wer atiyo iye for the last two years coming to three years pien covid en aye ogengo. onongo by around 2019 onongo dong ati tic iye so i 2020 onongo myero releasing but covid oyelo 2021 covid oyelo wa kube can wati 2022 uh, bene pud pia preparing maber me cwalo ne woko but the song is so powerful ati ki wer i album meno ni ma kilwongo ni uh, I'm the city yeah I'm the city means because the Bible says you are a city

ya. Ber tutwal lok ki me agikki bot fans ma mege. Aah bot fans ma mega awaco ni I appreciate you so much pien it's not easy for dano ma calo an ni pien talent ma okati ki nge an since I started music dwong ma pe lare luwer mabeco ma gin giloyo kidi first tyen double.

eh, TV me mina opportunity me bedo i lakwed TV. Luwe mapol onongo ngat oken romo bedo tinni, ento an aye atye tinni. Oweko in ineno an. Ya, so an apwoyo tutwal ladit de Ben, ah, kacel ki team ma megi behind the camera, the production team. Thank you, you guys are doing amazing work. God bless you. Yeah. Amen. Apwoyo tutwal. Ah, man bene dong an akwang i but ma mege ni ni. In cito i subscribe inge channel ma mege Kiddy Face UG cit bene liking Facebook page ma mege ma kilwongo bene ni Kiddy Face UG wek nongo ityel ko en bene i kit me ngwec me wene enini. An ladit di Ben i Lakwet TV i program mapol kare warwatte ki luwer pire tek wun wunge luwer ni obedo anga ki ci wuneno lwogi lok ma waloko enini. En otito lok madwong, otito lok mabeco, pe bed dok kar lawer keken, lapwony, latela bene, kacel ki ah, dano ma bene nongo loko lok ma nongo loko cwiny dano. Ah, pien ineno cawa moni nongo waloko manonok ci ocako mako yamo nongo dong ocako preaching o. Ci mo tyen lokke ni mono dano ma nongo ka idok i lok me pwonyo dano i kit me larre eni-ni bene nongo en tye iye. An apwoyowu tutwal, jojokka malo.